Kan channel te hi min lo subscribe a like share comment lamah te khan chan min lo lakpui leh hram hram turin kan sawm cheu a chuan story a lut leh nghal ila doctor fanu bung sawm pathumna ziak tu judy chak chuak Ka tihpalh ka tih chu a eng laiah khan nge i thin rim ber a, i love letter ka pawh thler sak che kha a mi? Love letter dun i va chak awm ve lian i? a tih chuan ka melh ram ram a, ka nu te inkhawm turin an kal hlauh zawk a, i thil lala chhuak rawh tih pahin a kawrlum chu a lamah ka vawm phei a, ka thil ka la anga ka chhuak ang maw a tih chuan ka lo aw vat. A kawrlum chhuata tla chu chharin ka lamah a lo phei a, ka kutah kaiin pawn lamah min chhuahpui chuan a ngaihna ka hre lo tak zet. Zosanglian, min thlah vat teh, i ngei duh a tih pahin ka kuta vawnna chu ka sik vak a, i ngah mah a la ngai lo zui. Ka thil lah a chhuak turin min ti a ni lawm ni? Chuang rawh, kan haw dawn nia tih pahin a bike dahna lamah min la pheipui ta deuh deuh a. I zak lo ve thlawt, i thil pawh ka ni lo, melh ram ram pah a ka tih chuan ka hmuiah a lo la fawp ngam zui. Ka beng dawn che a maw ni le? tih pahin ka ti nuai uai a. Eo, hmeichhia zawkin kut min thlak dawn alaw? tih pahin a nui suk suk a. Ka nuih a za ve nek lo e. Haw hmak rawh, In ṭhen ang tih pah a luh leh mai ka tum chu ka kutah a lo vuan a, Nau ka pai asin min ṭhen thei tawh lo ang a tih chuan ka thinrimna a ti zual sauh. Zosanglian mipe a mi i nih a, ka nuih a za lo, ka fiamthu lo a nia, fiamthu ah la zel suh aw ka ti bak hlar a, tuin nge fiamthu ah a lo la a? a la tih chhunzawm zel a. Naupang inhau te pawh kan ang lek lek tawh. Va haw phawt teh, a hahthlak em mai. Ka nu te pawh an lo haw hman reu reu ange. Ka ti ta ringawt a. I nu te pawn an hre vek tawh a, hlauh tur an awm a mi? A mit ko san a ka a tih chuan ka thaw hak. I thinrim chhan ber kha chiang deuh in sawi rawh. Awmze nei lo a thinrim ringawt a puitling lo zia lutuk kan ngawih vang vang hnuah a rawn ti sup a. A hmel ka en chuan a thu tak ve lutuk. Ka thinrim lo tih pahin hma lam ka melh ngur a, i thinrim si loh chuan tuna i awm dan hi eng nge hmm tih pahin a lamah min pawt phei a, khaw lum laia han inkuah chu duh ber te mah ni se, Khawlum dan a zia phah lo reng reng. A mak mange, ka thinrim loh hi ka mood a off a ni mai. Ka period tur mood swing a nih hi lian nghawr vin deuh taka ka tih chuan hmm lian nghawr min ti alaw a ti sup a. A hmelah chuan mak a ti deuhin ka hria. Aw enge lian nghawr? Haw rawh! tih pahin min vawnna phelh ka tum a, nai tih hlauhin lian siali ka ti thin che a, a sawi zawh hma chuan ka lo pawt chat vat a, lian siali min tih khan maw parin min hrilh vek tawh, Aizawl kan haw chhung khan in in kawtah sial a lo kal a, liani nen an in ang te min lo tia, chuta tanga lian siali tih hming puta ka nih hi. Ka hriat loh i ring reng reng a mi. Sial nen enge kan in an na, min lo van hmu chhe awm em em ve? Ka ti khar khar a. Parin min hrilh vek tawh a, a sawi leh tak tak pawh ka ring. In in ang ka ti hauh lo. I chanchin kan sawi lai in a lo kal a, lian i tih ka sawi zawh chiah a. Ka bike hma ah tak a lo tlan sia. Chial ka ti mai nih kha par ke bali chu lo zawt tha ang che in inang ka ti hauh lo a in sawi a in sawi thiam nghal char char Liani e ka face a rem kha i hmuh em khawnge ka dah daih ni inchhung atang te i pawn a rawn ti leh lauh lauh tawh. Sonu ka hne zia saw. I thil i dah uluk lo ropui si. Veng reng turah hian min ngai a mi? Ka ti let deuh hlarh a. Mahni ka bag lei thar pawh a aw em avangin ka din tawm leh ringawt a, ka ning lutuk ringawt. Tunlai hi i van thinchhe tak ve. Damdawi ka lo lei sak dawn che a mi? Liana'n a tih chuan ka thaw hak a, eng damdawi mah ka mamawh bawk lo e, ka damdawi ei ho pawh nin tawn nak a lai a, ka thinchhia i tih leh lo leng tawh malek la ti nia tih pahin min vawnna ka thlah pawp a, kut ka thlak duh tak tak ang tih ka hlau kei pawh a chang chuan ka in hre thiam lo ka thin chhe lutuk hi. I chun leh zua hrang lo in nangmah ber hi i hrang a nih hi Liana'n a tih chuan ka ke ka per at a. Haw daih rawh, i tel lo hian ka awm ve thei chiang em mai a? tih pahin ka hawisawn a, ka taksa a lam hawi zawnga min kuai her sawkin ka hmuia duhthawh zetin a lo fawp a, Lianhriang, nattukah chuan i thinchhiah kha lo reh tawh rawh se, ka lo sawm ang che, hrang mah la ka hmangaih ber tho che ania, a tih hnuah a tlan chhuak a, ka nui ringawt. Inchhung ka lut chu. Tein a seram a lo la zawng nasa mai. Tun ṭum chu ka zawnpui dawn lo hrim hrim. A thil a dah uluk lo thei sia. A che hnawk si, ka ning tlat alawm. Ṭhutthlengah ṭhuin TV ka en a, phone pawh ka khawih peih lo. Liana ka be duh rih lo. Ngai viau mah ila ka thinrim naklawh tlat. Ka nute lo haw hnu pawh chuan TV ka la en ṭang ṭang a. Nute, khawmuaw inkhel ka lo en lawk teh ang. Zan in final zan a nia, ka u in a ti deuh sup a, a thian te a lo hruai ve bawk sia, ka hnial bik lem lo. Room ah ka phone la in ka lut a, Tei pawh a lo in hnawih hliau hliau mai, nichin atang a in hnawih tawh sia, keini skin care vel kan hman ve pawn toner, serum leh moisturizer a ni mai a, nge a hman bik thin ni? Amah hian skin care hi a duh sia, a skin hian a care vak chuang si lo a. A hmaibawlhna hnu hi a dum thin a, chu chu a buaipui thin ber niin ka hria. Pathian zarah ka hmai a bul vak ngai lo a, a bawl ve pawn pakhat vel a awm a, a reh leh mai zel a, ka van nei. Zan in chu tukverh hawng tawh suh aw, thosi an lo lut hnem thei em mai. Bakah a sang vak si lo a, misual an lo lut anga a hlawhawm ka tih chuan min en zeuh a. A hmaiah a thil hnawih avang chuan ka nui lo thei lo, a mit pawh a lang tha thei mang lo. Mahse a fum alawng, a tih leh phei chuan ka nuih a za tulh tulh a. A hmui thlengin a khuh vek a, a tawngfiah thei tawh meuh lo. A chang hian min ti thinrim viau thin mahse nuihna tur hi a lo awm ve leh zel a. Pathian thil ruat thiam zia hi nichina a sawi pawh kha a lum alawm a tih tumna a ni ve ngei awm sia. Lehkhabu ka chhiar hnuah phone en thuak thuak in ka khum ka siam tha a, lum mah se puan sin lo a mut tak hi chu a har ka tia, Awi Tesiau, i phone ti zawi teh, a beng chhing em mai, ka mu thei lo, naktuk ah class kal a ngai dawn, nang pawh mu hma thin rawh, ning zet a ka tih chuan min ngaihsak lo reng reng, a hming hi Tuphuahsak ve maw ni? A hming hi tu phuahsak nge maw ni? An phuah mak reng reng ka tia, Te Siau tih tawp hi a ni in ka hria, a hming pum pawh ka la hre lo. Earphone vuah in ka mu ta ringawt a, earphone zan khua a ka beng a ka vuah hian zingah ka beng a na vek zel a, ka vuah zin zin duh ngai lo a nia. Zingah ka tho chu nga ti nge mawni? Ka rawl em em a, rawl turin engmah ka ti awm ka hre si lo a. Awi nu, ka va rawl tak tih pah a, ka bai phei auh auh chuan ka nu in min lo vuan vat a. Khati em em a rawl tur khan enge i ti a? a tih chuan ka hre bik der lo. Ka hre bik lo, nizan ka mu nasa deuh nge, ka nghawng te hi ka delh sualin ka hria, a na lutuk awi, mumang ramah insualpui ka nei a muni le? tih pahin ka thu ngil auh a, ka lu hawi kual mai mai a har lutuk ringawt. Ka uzo nuna kar leh maiah a haw tawh dawn avangin zingah a thiante nen lui lamah an kal a, an kal hma khawp mai, engmah an man pawh ka ring lem lo, class pawh i kal thei dawn ami khatiang te chuan, Ka pa in a lo ti ve sup a, ka taksa chu a enkual dan dan bawk. Ka hre lo, theih chu thei ang a, mahse class a awm a har dawn em mai, vawiin chu ka kal lo mai ang, ka nghawng a na lutuk, tih pahin ka dawm a. Pa, min lo hmeh teh a? ka tih chuan a nui hawk a, khatiang hmeh chi a ni hleinem, nakinah kan spray dawn nia. a tih hnuah pawn lamah a chhuak a, Tei pawh a lo tho phak chhuak mai. Nuhruai a van rim tui em em tih pahin ka nu awmna lamah a phei a. Ka nu leh pa te hi Nuhruai pa Zorin a ti mai zel a, ka nu te pawn engtin mah an ti hran lo. Ti daih ila Tei, pasal neih te i tum hna em? An lama phei pah a ka tih chuan min en hu mai. Ngati nge a lo ti tham chal a, ka ti mai mai mawle. Ka tih hnuah bathroom lamah ka lut zui nghal. Pasal a nei a nih chuan enkawl har an ti ve viau ang. A skin care ringawtah pawh pawisa a seng hnem sia. A hau tak ve reuh ngawt ang. Zun ringawt pawh chu a harsa dawn dawn mai. Ka vawiin hun chu ka hmang nuam dawn miah lo. Liana ten min lo sawm pawh chuan ka nu in a lo chang a. Class ka kal theih loh chhan an sawi hnu rei vak lohah an lo lut a. An kal mai dawn a mawtih laiin. Ehe, Liani chu i va thu ngil teh auh ve, i taksa i herh vek a mi? Lalruat dikan a la ti zui. Theih se, Ben hrep ka chak mang e. Ka duh duhna ah ka inherh thei hleinem. Ka ti che tha thei lo a, ka chhut ngil mai loh ten, tih pahin an lamah ka taksa pum in ka inherh a. Awi, a hreawm dawn sia, ka van khawngaih tak che. Khua a lum si, awi aw. Parin a ti duai a, Liana nui put put ka hmuh chuan ka la na leh pek khawp mai. Lianngawr, min nuihsawh ve a mi? Na i neih ve hunah ka vun lip tuarin ka la nuihsawh ve ang che. Mi hri awm tuar lai an nuih ngai a mi? Ka ti deuh hlak hlak a. Ka nute nen pawh an innel tawh a, ka nu bula min hek zawt zawt te hi an ching reuh a. I ti rap thlak e mai. I vun i lip vek te chuan i dam dawn a mi ruat dik hian a lo ti leh kher a, chhan pawh ka chhang buai peih tawh lo. A hma ka dam loh vak atang khan na neuh neuh ka ngah sawt hle a, tlang hri leng vel pawh ka kai hma zual. Kei hi lo hruai ve mai ru aw, buaia te an chhuak ve ve sia, bus a a kal ringawt chu ka khawngaih ve deuh sia. Ka nu in a tih chuan an hnial hran lo na chu an peih vak lo tih an hmel ah a lang reng. Ka nu an hnial ngam lo mai mai a ni. Tei hi sual em em ni lo mah se a tawng peih ve a, a tawng kam leh a fiam tur hi kan man pha ve meuh lo. A fiam thu a sang lutuk a, kei pawn vawi khat chu ka hau tawh nghe nghe. Mahse, kan in rual reng sia, engah mah a ngai lem lo. Ka thiante class kal tur chu pawn tling ka thlah a. Te i, Jimmy a na phur a, Liana bike ah par i a chuang dawn a nih hmel. Liana'n min awmpui tum viau mah se, tun tum chu ka duh lo ve tlat a, ka tih luihna avanga kal ve mai mai a ni. Awi, ni hian min lem dawn a niang. A ni tel hian a lum tulh tulh maiin ka hria, ni lum te saw ka va ai vak zawk dawn a maw ni. Aizawla ka room ka ngai thin, tih pahin. ka thlan ka hru mawlh mawlh a Aizawla ka room kha chu a hnuai a ni bawk a khawlum ka hre vak lo Awi Liani i phun peih e keini pawh alum kan ti ve tho lawm kan sawi kan sawi lo i theih leh ni khi han perh thlan la ti nia ka nu in a tih tak ah chuan ka ngawi dak a ka phone pawh chu khawih a har lek lek ka pa in ka pa in ka nghawng min spray sak a. Ka pa in ka nghawng min spray sak chuan ka zia deuh in ka hria. Pa, ka hrisel lo chho chen riau in ka hria. Pasal te hi nei ila ka hrisel zawk lo ang maw? Pasal ka neih sak tawh mai dawn che awm a ni. Tih pah in ka ke ka tlawn zuah a, leh ringawt thin che hian a, nang te chu kan naute ila nia, min neih san daih ten kan lung a leng lutuk anga sin. Pasal i nei ve duh tawh tihna nge? tih pahin ka ke min hmehsak niap niap a, a nuam deuh lutuk. Pasalte chu nei duh em em lo e, fa neia fate chaw hrai dawna um kawi zar zar te kha ka peih lo, ka vah te pawh tih tawh mah nak laia ka tih chuan an nui ringawt. Ka tawng thei reuh sia, a chang phei chuan ka ka hi ka veng hman ngai lo reh reh. Nilengin ka pa dispensary ah ka thu ve reng a. Damlo pawh an lo kal zeuh zeuh reng mai. A then phei chu intih palh hliam, chhui tir te an ni nawk hlawm a. Thil lo ei phut ru, hei Liani, noodles ka chhum che a nia, i ei khat bawk a, lo ei teuh rawh. Ka nu in dispensary a lo luh pah a tih chuan ka tho reng khawp mai. Noodles ei min khap sak reng a, a chhan pawh ka mut a nawm loh zel avang a nia. Kei pawh ka insum nasa, mahse, vawiin chu kan ei ve leh hrim hrim ange. Inchhung ka lut chu rin ai takin a lum pawh a lo zia tawh a. Ka u Zorinmawia erawh chawhnu herh thlengin a mu a, engtin nge a theih zawk ni? Mahse, a room bulah tengtere kung lian deuh a awm a. Chu chuan a ti dai ve te pawh a niang. Ka phone ah Liana nen kan inbe deuh reng a, thinrim khum tak tak dawn hian keimah zawk hi bemasatu ka ni leh zel tho a, class ah a kal nge kal lo pawh ka hre lo, min reply rang thei bawk sia. Tlaiah pick up mawi te call thei kung bulah leng ila a ti chu ka theih pawh ka ring lo. Ka nghawng ka delh sual hi bak ah class pawh ka kal thei lo a, kan miss ten min hmu pawlh anga an sawi peih leh dawn lutuk. Tiin ka thawn let vat a, khaw khat vek kan ni bawk sia. Tei lo haw chu thuthleng ah a mu tawp a, a chau ve thei lutuk. Kan kalna hi a hla ve sia, ke phei chuan kal ngai se, ka thi thei ang, khaw lum lai phei chuan a sa thei si. Ehe, Tei, kha kha lianna kawr lum a ni lo a mi? Nizanah ka pe sia. Teh i kawr lum ken lai en pah a ka tih chuan a lo aw ve vat a, nga ti ngei kawl daih a, lung awi vak lo a tiin ka melh reng a, aw vawi inah rawng ka thut palh a, ka mawng a sen sia, Liana kawr lum hawh ka dil a, a ti tha ve mai a. Liana kawr lum lo pawh a tam dawn nen a thiante ta dil ve mai tur a nia, thian a nei nual tawh sia. I suk zua min pe rawh aw, keiman ka lo pe mai ang, ka tih chuan min en vang vang a, ka bialpa a ni tih a hria a, min hnial ngam chiah lo a niang, chawngka a min chhang lo in a bu ngat. Khumah ka mut loh leh ka thu a. Ka rawl pawh a ziah ve leh tawh lutuk. Ka nghawng pawh zawi zawiin ka her ve thei tawh a, mahse, duh duh danin ka la ti che ngam lo. Room ka lut tur tei thusawi avang chuan ka ding dat a, ka ngaithla deuh vang vang a. Aw, niang chu mawle, an duat em em pawh hi a chhan ka hre chiah. Brain tumor lo neih vang a nia. Damdawi a ei reng a, bakah a pa hi doctor a nia, chuvanga khawpui lama awm lo te pawh chu a niang a tih hnuah a ngawi vang vang a, ka chanchin a sawi em ni? Nia leh lamah chuan a khawngaihthlak ve reuh, heti lama ka awm chu ka stress nasa lutuk te pawh a ziah deuhin ka hria, muanzual la pawh zawi zawiin ka theihnghilh ṭan a, bakah mipa pakhat ka mit la deuhtu ka tawng a. Mahse, Bialnu a lo nei khang lang sia, Nupuia a neih hma chuan ka try chang chang tho ang, a ti leh duah a. Ka chanchin a sawi anih chuan brain tumor ka nei maw? A hma ka nu te awm dan nen tuna ka thusawi an pawm zel te hi a ni thei mai angem? Room kawngka na zeta ka hawn chuan Tei a au deuh chat a, a phu nasa ve hle aniang. Ka lo be leh ang che, a tih hnuah call a dah a. Te i tu in maw brain tumor nei a? Ka tih chuan a mitmeng a tlan chhe zawk zawk mai. Chhunzawm zel tur.